ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט נאמבער צוויי מיט חיים עקשטיין, חיים עקשטיין איז באקאנט מיט צווישן אנדערן מיט די טשעלענדזשעס וואס ער האט געמאכט, די ביליגע חתונה טשעלענדזש, פעסיוו אינקאם טשעלענדזש, און איך האב געטשעלענדזשט חיים אז ער זאל מקדיש זיין פֿופֿצן, ער איז מקדיש אסאך צייט פאר אנדערע אידן, אסאך צייט, זיך ענערדזשי, האב איך אים געטשעלענדזשט צו מאכן א קביעות א טיים בלאק פון פֿופֿצן מינוט יעדע וואך, איין מאל א וואך אויף קול מבשר, צו געבן אינפארמעישן פאר אנדערע אידן, שטילן זייער נייגער וואס וועט מסתמא אויכעט העלפן אין די ביזנעס וועלט, אין די וועלט פון פיינענס. א גוטן חיים. א גוט יאר, וואס זאגט איר ר' פנחס? יא, ברוך השם, כ'האב הנאה, צאלט מען שוין פאר גוט געלט נאמבער צוויי, און איך גיי אנפאנגען מיט א שאלה, ס'איז זייער א בעיסיק שאלה, פאר דיר איז עס מסתמא דברים פשוטים מאוד מאוד, און איך האב נאכנישט קיין מושג וואס דאס מיינט. די סטאק מארקעט איז געפאלן, די סטאק מארקעט האט זיך געהויבן, די סטאק מארקעט גייט פאלן, מען האט מורא די סטאק מארקעט, מען האט געקו. וואס איז די וואס געשעהן דא? ווער פאלט ווער הייבט זיך? וויאזוי פאלט מען? יענער צוקלאפט זיך? איך מיין ער באונסד ארויף? וואס געשעהן דא? וואס געשעהן דא אין די סטאק מארקעט הייבט זיך און פאלט אראפ? יא סאו. איך דארף א אלוהי עזר, חיים איך בין א כיתה א' יונגל. מ'וועט פרובירן עס צו גיין אויף די פשוט'סטע וועג וואס מ'קען. ווען א קאמפאני פארקויפט שעירס פון די קאמפאני, ווען די קאמפאני פארקויפט חלקים פון די קאמפאני. סאו דאס מיינט, האסט דיך משוגעת אמאל מסביר געווען, אז ווען א קאמפאני דארף געלט, יא, פארקויפט ער געוויסע חלקים פון זיך, יא, ער נעמט שותפים, ער נעמט א שותף אויף איין פראצענט, אויף פינף פראצענט, אויף צען פראצענט, יא, און יעדער וואס קויפט ווערט א שותף און צאלט דערפאר געלט, אזוי איז די קאמפאני געלט, און דאס רופט זיך שעירס? דאס רופט זיך אינישעל פאבליק אפערינג. אקעי, סאו מענטשן האבן אויסגעקויפט א קאמפאני, לאמיר זאגן מייקראסאפט האט ארויסגעלייגט דרײַסיק פראצענט פון זיך, דרײַסיק חלקים פון זיך אויפן מארק, און מענטשן האבן אויסגעקויפט אלע דרייסיג חלקים שוין, דא שטייען מיר, יא? יא. אקעי. אבער בשעת מייקראסאפט האט ארויסגעלייגט די דרייסיג חלקים, האבן זיי, אויף וואסערע פרייז האבן זיי עס ארויסגעלייגט? אויף די פרייז וויאזוי מ'האט אפגעשאצט די ווערט פון די קאמפאני. ס'דא ספעשל קאמפאניס וואס שאצן אפ, ס'ווערט אנגערופן עוועליועישן, איז זיי האבן אפגעשאצט די קאמפעני און בעיסד אויף דעם האבן זיי פארקויפט די חלקים פאר די פרייז וואס מען האט דעמאלטס אפגעמאכט אז ס'איז ווערט. סאו אז די מומחים האבן מחליט געווען אז מייקראסאפט איז ווערט הונדערט טויזענט דאלער, קומט אויס אז אויב צוטייל איך עס אין הונדערט חלקים איז יעדע חלק ווערט טויזענט דאלער, דרײַסיק אזעלכע טויזענט דאלערדיגע חלקים זענען ארויסגעשטעלט געווארן צום פארקויף. און ווי שטיי מיר? און דרייסיג מענטשן האבן עס געקויפט? דרייסיג מענטשן האבן עס געקויפט אדער צען מענטשן האבן געקויפט דרייסיג פראצענט אדער איינער האט געקויפט דרייסיג רילי דאזענט מעטער. אקעי. די מציאות הדברים איז אז דרייסיג פראצענט פון מייקראסאפט איז יעצט געאונט, לאמיר עס אנרופן, ביי די פאבליק. אקעי. ביי די פאבליק מיינט ביי אנדערע מענטשן, נישט ביי די. נישט ביי די בעל בתים פון מייקראסאפט. אקעי. פיין. יעצט קום איך, חיים עקשטיין, אדער דו, פנחס גלויבער, און דו זאגסט, איך וואלט אויך געוואלט האבן א חלק אין מייקראסאפט. אבער עס איז שוין נישט דא. שוין נישט דא. עס איז אויספארקויפט געווארן. וואס טוסטו? עס איז אזוי ווי די בעיבי פארמולע. נישטא. יא. עס איז שוין נישט דא. וואס טוט מען? סאו קומסטו צו א צווייטן. וואס האט געקויפט איינס פון די דרייסיג חלקים. לאמיר זאגן חיים עקשטיין, ער דרייט זיך אין יענע פלעצער ווייס איך. יא, סאו לאמיר זאגן חיים עקשטיין האט געקויפט איין חלק פאר טויזנט דאלער, און דו קומסט און דו זאגסט אז דו ווילסט אפקויפן פון מיך מיין חלק פון מייקראסאפט. יא. איז אזוי, אויב פון ווען איך האב עס געקויפט ביז ווען דו קומסט צו מיך בעטן דאס, האט מייקראסאפט גארנישט געטון מער ווי זיי האבן געטון פארדעם.

פארוואס זאל איך דיר עס בכלל פארקויפן? פארדינסט נישט אויפן געשעפט. איז כדי צו עסטעבלישן, כדי צו אפמאכן וואס די פרייז איז, איז דא צוויי חלקים וואס אונז דארף מיר דא וויסן, נאמבער וואן, פאר ווי שטארק ווילסטו עס קויפן? און נאמבער טו, ווי שטארק וויל איך עס פארקויפן? ווער ס'איז שטערקער פון אונז ביידע, יענער גייט אפמאכן די פרייז. טאמער ווילסטו עס זייער שטארק פארקויפן, איז דא א טשענס אז גייסט מיר עס פארקויפן פאר טויזנט, אפשר אפילו נײַן הונדערט דאלער? אפשר אפילו נײַן הונדערט דאלער, מיין נעקסט דאור שכן וויל פארקויפן זיין דירה,

און פנחס גלויב איז געקומען צו מיר, איך בין גרייט עס צו קויפן, איך גיב דיר עס פאר נײַן הונדערט דאלער, געזונטערהייט, איך דארף יעצט האבן געלט. אויב אבער איך זאג, ניין, איך האב גענוג געלט צו קויפן מיין שכן'ס דירה, איך דארף דאס נישט פארקויפן, און דו זאגסט מיך, יו נאו וואט, האסט געצאלט טויזנט דאלער, איך בין דיר גרייט צו געבן עלף הונדערט דאלער. יעצט איז שוין א אנדערע סטארי, אקעי, איך קען מאכן א רווח, איך האב אינוועסטעד טויזנט דאלער, כ'קען מאכן עלף הונדערט דאלער. אבער פארוואס, איך פרעג ממש א שאלה סתם, פארוואס זאל איך, כ'מיין זיי דו מיר מסביר מיין כוונה, פארוואס זאל איך צאלן עלף הונדערט דאלער פאר א זאך וואס איז נאר ווערט טויזנט? יעצט איז די שאלה צו ס'איז נאר ווערט טויזנט, אויב ס'איז קיינער וויל עס נישט פארקויפן פאר טויזנט, און דו דארפסט זייער שטארק מייקראסאפט ווייל דו פילסט אז ווען דו קומסט אין מקווה און דו זאגסט פאר די עולם אז דו האסט מייקראסאפט, קוקט דיך די עולם אנדערש אן? ני, לוסטיג וויאזוי זיך טראכט. זאגסט דיר יו נאו וואט, ס'איז טאקע נאר ווערט טויזנט, איך בין גרייט צו צאלן עלף הונדערט ווייל, קוק אן, איך האב א גאנצע ריזיגע עולם וואס ס'גייט מיך יעצט ארויפקוקן אנדערש ווייל איך האב מייקראסאפט. איך גיי נישט זאגן פארן עולם ווייל איך האב א מייקראסאפט סטאק. איך גיי אריינקומען און קרעכצן, איינער וועט פרעגן וואס וואס גייט פאר, וואס איז נייעס? יא, איך האב נישט געקויפט מיין מייקראסאפט סטאק וויאזוי איך האב געהאלטן אז ס'וועט זיין בעסער, שוין דער אייבערשטער וועט העלפן, אזא בחינה. יא, דאס ארבעט? מען קען עס גיין אויף וועלכע לעוועל דו ווילסט עס טראגן, איינעם גייט עס נאך אזא בחינה, און פאר א צווייטן גייט עס, לאמיר רעדן אן א סיריעס נאוט, לאמיר זיין אביסל ערנסטער א מינוט, ס'איז דא מיליאנס, ביליאנס און טריליאנס און טריליאנס אויף דאלערס אין די וועלט וואס איז אוועק געלייגט פאר מענטשן פאר ריטייערמענט, וואס איז אוועק געלייגט פאר מענטשן פאר געוויסע אפקאמינג פיוטשער ניט וואס זיי גייען דארפן, ביי אונז ביי אונז אחינו בני ישראל איז דא וואס זיי רופן עס חתונה מאכן, אין אנדערע פלעצער רופט מען עס פאר קאלעדזש, א. פשוט איך ווייס איך גיי דארפן אמאל חתונה מאכן קינדער, חתונה מאכן א קינד קומט מיט אויף אמאל מיט א גרויסע הוצאה, און איך גיי דעמאלטס אין צען יאר ארום צו וויפיל גיי איך דארפן אסאך געלט. יא, איז דא איז דא פאנדס, פאנדס מיינט וואס מענטשן לייגן דארטן אריין געלט, און די פאנדס דארפן אינוועסטן די געלט ערגעץ. ווי דארף מען זיי אינוועסטן די געלט? זייער אסאך פון די דארפן גיין צו די שטארקע גוטע קאמפאניס וואס איז דא, און אויב די וועלט ווייסט אז מייקראסאפט איז א גוטע שטארקע קאמפאני, איז יעדע נארמאלע מענעדזשער וואס ער מענעדזשט עפעס א נארמאלע סכום געלט מוז ווייזן אין זיין אין זיין אין זיין פארטפאליאו אין זיינע אין זיין בעלענס שיעט אין זיין אין זיינע צעטלעך וואס ס'שטייט דארטן וועלכע סטאקס ער האט און ווי ס'איז אינוועסטעד די געלט ער מוז אויך ווייזן מייקראסאפט. ווייל ער ווייסט אז איינער האט דארטן געלט ליגן ביי אים, און ער גייט קוקן אויף זיין סטעיטמענט סוף חודש, סוף קווארטער, סוף פון יעדע דריי חדשים דארף ער שיקן א סטעיטמענט, און ער גייט דארטן נישט זען מייקראסאפט, וועט ער אים קאלן, אנטשולדיגט, אזא קאמפאני ווי מייקראסאפט ליגט נישט קיין געלט דארט, מוז דארטן אויך האבן געלט. סאו, לאמיך עס פרובירן צוזאמנעמען לויט מיין קליינע הבנה, אז ס'איז דא אזא need, אז א מענטש דארף אמאל א גרעסערע סכום געלט, און די אופן וויאזוי ער טוט עס איז, אז ער גיבט יעצט געלט פאר א קאמפאני, וואס אינוועסט געלט, יא, לאמיר זאגן צען אידן נעמען זיך צאם, און יעדער איינער פון זיי גיבט א געוויסן סכום געלט, טויזנט דאלער, פאר חיים עקשטיין לאמיר זאגן, יא, און חיים עקשטיין נעמט די געלט, די צען טויזנט דאלער, טויזנט דאלער פון צען אידן, ער אינוועסט עס ערגעץ וואו וואו ס'גייט ברענגען רווחים, מיט מיט א חשבון אז בערך אין צען יאר ארום ווען ער גייט דארפן לאמיר זאגן צוויי טויזנט דאלער צו די האנט, גייט די פאנד, נײַן טויזנט דאלער פון די פאנד גייט זיין ווערט צוויי טויזנט. יא עקזעקטלי, ממש אזוי, אזוי ווי דו זאגסט, ס'איז עכט נישט נוגע יעצט פאן דא, באט די עיקר זאך איז אז ס'האט צו טון לויט וויפיל מענטשן זוכן צו קויפן די ספעסיפיק סטאק אדער חלק פון די קאמפאני, און לויט וויפיל מענטשן זוכן צו פארקויפן. סאו אונז זעמיר צוריק צו אונז צוויי און אונזערע פארהאנדלונגען מיט די מייקראסאפט סטאק וואס דו האסט געקויפט, וואס דו האסט געקויפט און איך וויל פון דיר יעצט אפקויפן, וואס איז די פרייז ווענדט זיך ווי שטארק דו ווילסט עס פארקויפן ווי שטארק איך וויל עס קויפן. ווי שטארק איך וויל עס פארקויפן ווי שטארק דו ווילסט עס קויפן אדער ווי שטארק מענטשן ווי דיר ווילן עס קויפן ס'איז דאך דא נאך לאמיר זאגן מיליאן מענטשן אזוי ווי דיר און ס'איז דא נאך מיליאן מענטשן אזוי ווי מיר סאו אונז האבן געמאכט זייער א שיינע משל פון דרײַסיק חלקים מיט טויזנט דאלער איינס אבער דאס איז דאך נאר געווען פאר די משל באמת איז דא מיליאנס פון מענטשן וואס ווילן קויפן און מיליאנס פון מענטשן וואס ווילן פארקויפן ווי ווייניגער ס'איז דא מענטשן וואס ווילן פארקויפן פארוואס זאל ווען דו ווייסט אז ס'איז דא ווייניג מענטשן וואס ווילן פארקויפן, אטאמאטיש פארשטייסטו אז מענטשן בעליוון אין די קאמפאני, זיי ווילן עס האלטן. ס'איז דא א סיבה פארוואס ער וויל עס נישט פארקויפן. עקזעקטלי, אוודאי זיין נעקסט דאר נעיבער פארקויפט די הויז און ס'איז א סיטואשען, גייט ער פארקויפן, אקעי, אבער רוב אירע ווילן עס נישט פארקויפן ווייל זיי האלטן מייקראסאפט איז דא פאר א לאנג טערם ביג ביג הצלחה, סאו ער האלט עס נישט ביים פארקויפן, פון די אנדערע זייט דו קומסט אן דו ווילסט עס קויפן, איז דאס קריעט א מארקעט. דאס האט גארנישט צו טון וויפיל מייק ענק צווישן זיך, אונז צווישן זיך, וואס ווילן קויפן און ווילן פארקויפן, לויט אונזערע רצונות פון קויפן און פארקויפן, לויט דעם גייט די פרייז פון די סטאק ארויף, און לויט דעם גייט די פרייז פון די סטאק אראפ. סאו, די א סטאק גייט ארויף א סטאק גייט אראפ, מיינט זייער פשוט, די שוויית דערפון, די פרייז דערפון, וויפיל די אייטעם קאסט, וויפיל די זאך קאסט אין געשעפט, צו ס'קאסט מער אדער צו ס'קאסט ווייניגער, און ווי דו האסט מסביר געווען האט עס צוטוהן מיט ווי שטארק מענטשן דארפן עס, וויפיל עס איז דא דערפון עוועליבעל, יא, און און דאס באשטימט צו ס'ווערט מער אדער צו ס'ווערט ווייניגער, סאו ווי און זייער פשוט. זייער פשוטע לעוועל איז דאס די עקספלענעישן די הסבר אויף וואס ס'מאכט א סטאק ארויפגיין און אראפגיין, ס'דא נאך חלקים וואס מ'קען רעדן א אנדערס מאל, אבער דאס איז אויף די פשוטע וועג וויאזוי ס'ארבעט? סאו זעמיר פריגער אריינגעשפרינגען אין בעיבי, איך האב אריינגעברענגט בעיבי פארמולא פאר א מינוט, סאו יעצט קעמער צוריקקומען צו בעיבי פארמולא. מ'דארף צוריקקומען צו וואסערע אייטעמס די מענטש קען טראכטן וואס איז אפלייד אין די וועלט אן א דעילי בעיסיס, יעדן טאג, טאג טעגליך, און נעמען דאס פאר א משל צו גיין צו מער קאמפליצירטע זאכן. אקעי, סאו בעיבי פארמולא איז א זאך וואס איז אין דימענד, מענטשן דארפן עס, מענטשן זוכן עס, און יעצט איז דא א מאנגל דערפון, סאו ס'הייבט זיך אן אזוי, בעיבי פארמולע ווערט פראדוצירט דורך א קאמפאני, דורך א פעקטארי, איך ווייס א עסן קאמפאני, און זיי פארקויפן עס צו סטארס, יעצט די, ס'האט א פרייז, אבער בדרך כלל איז דא גענוג אין סטאר בערך פאר וויפיל מענטשן ס'זוכן עס. סאו די פרייז איז דעמאלטס סטעיבל. יעצט אבער אין א אינעם יעצטיגן מצב ווען ס'איז דא א מאנגל אין בעיבי פארמולע, אבער די די פארלאנג דערנאך איז נישט געווארן קלענער, מענטשן דארפן עס פונקט ווי פריער, גייט די פרייז פון בעיבי פארמולע ארויפגיין. הונדערט פראצענט, די פארלאנג איז געבליבן די זעלבע ווי פריער, אבער ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט געבליבן די זעלבע פון פריער, ס'איז ארויפגעגאנגען, פארוואס? יא, ווייל ביז היינט און נישט געווען קיין גרויסע פארלאנג ווייל כ'קען עס קויפן אין שאפרייט און קעי מארט און וואל מארט און ווי ס'לאט זיך און עווערגרין און בינגא איך קען עס גיין קויפן ווי ס'לאט זיך איז איז ס'דא ס'דא ס'דא זייער א שטארקע בעלענס צווישן די פארלאנג און די און די דימענד צווישן די פארלאנג איז די דימענד און די סופליי איז. די די פעקטעריס האלטן אין איין פראדוסן גענוג אז ס'זאל זיין סטעיבל די די סופליי און דימענד ווערט עס אנגערופן, וויפיל מען דארף עס און וויפיל ס'איז דא. איינמאל ס'ווערט אראפגעגאנגען די סופליי, מען מאכט עס נישט גענוג, און די פארלאנג בלייבט די זעלבע, מיינט עס אז ס'גייט א אומבעלאנס, ס'גייט זייער שטארק ארויף די פארלאנג קעגן די סופליי, און דאס מאכט אז ווער גייט עס באקומען און ווער גייט עס נישט באקומען? געוויסע מענטשן גייען עס נישט קענען באקומען,

פארוואס? וויאזוי איז פלוצלינג געווארן טויזנט דאלער מער ווערט חתן בראשית אויב ס'איז דא נאך א סגולה? ני. ווייל ס'איז דא נאך א סיבה פארוואס נאך מענטשן זאלן עס דארפן יעצט, איז עס אבער נאכאלץ דא נאר איינס. וואו ווערט ס'דא א סגולה? ממילא גייט ער אויך פראווען. מי מילא למי פילל אז יום טוב שפירט דער עולם סטאקס. חיים האט זייער קלאר פארענטפערט מיין שאלה, וואס מיינט די סטאק מארקעט גייט ארויף, וואס איז געשען דעמאלטס ארויף און אראפ, וואס דאס איז, און פארוואס ס'איז געשען, און עס גייט אבער בעטן נאך איין טובה, ווי מ'זאגט אף די רעקארד, יא, איך וויל אנקומען אין בית מדרש, איך וויל קומען צו חברים, און איך וויל, איך וויל נישט אנפאנגען מסביר זיין מיט בעיבי פארמולע, און מיט דימענד און סופליי, ס'גייט ארויף, ס'איז דא א פארלאנג, ס'נישט דא, געב מיר עפעס א פענסי סטאק מארקעט ווארט פאר דעם. די ווארט וויאזוי דאס ווערט אנגערופן אין די מארקעט די מינע מארקעט וואס ס'גייט ארויף און אראפ דורך דעם וואס מענטשן טרענזעקטן געוויסע ביזנעס פון קויפן און פארקויפן. זיי האנדלען צווישן זיך מיט די סטאק. האנדלען צווישן זיך, דאס מיינט צו זאגן מען האנדלט נישט מיט מייקראסאפט מער, מען האנדלט נאר צווישן זיך, ווער ס'האט שעירס פארקויפט עס צו ווער ס'וויל האבן די שעירס, און די זעלבע זאך פארקערט, דאס ווערט אנגערופן די סעקאנדערי מארקעט. איך קען די ווארט. סעקאנדערי מארקעט, לאמיר עס גיין צוריק צו די בעסיקס, די ערשטע מאל וואס מען געט עס איז די אינישעל, אינישעל מיינט די ערשטע, אינישעל פאבליק אפערינג איז די ערשטע מארקעט. עס איז ווען מייקראסאפט שטעלט ארויס זייער סחורה, זייערע שעירס, זייערע חלקים צו פארקויפן. יא, דעמאלטס גייט די געלט גראד פאר מייקראסאפט, און מייקראסאפט געט אוועק פון זיך שעירס, חלקים, שותפות, איינמאל דאס איז אינדרויסן, מען האט געענדיגט מיט די אינישעל פאבליק אפערינג,

יא זאג אקעי. אוודאי. קיצור, ווען איך וועל דיך זען אזוי רעדן וועל איך זיכער זיין אימפרעסד. שוין, א גרויסן גרויסן שכח באמת נאכאמאל מר. חיים פארן מקדיש זיין פון דער צייט, און איך קוק ארויס זיך צו זען נאכאמאל ביי די, נישט סעקאנדערי מארקעט, נאר ביי די דריטע, גוט געלט נומבער דרײַ קומענדיגן דינסטאג מער צו שם און א נומבער, נאכאמאל ווי דער עולם קען לאזן שאלות. יא, עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען. דאס איז טעקסט מעסעדזשעס, יא? דאס איז פאר טעקסט מעסעדזשעס, פאר אימעיל איז ask, ASK, עט חיים עקסטין דאט קאם, CHAIMEKSTEIN, דאט קאם, קענסטו שיקן א אימעיל מיט קוועשטענס אדער קאמענטס. שקויעך און כל טוב.